Thobelo ya nga matsheloni kha Thengwe FM na Vho Sylvia Nethavhakone. Ndi matsheloni vhahashu vhoṱhe vha Thengwe FM na vhathetshelesi. Ṋamusi ri ḓo vhala haya mafhungo o no khou wanala kha Luka 10, ri khou thoma kha vesi 38 ra swika kha 42. Ha ri vha khou tshimbila Vha dzhena kha kuṅwe kuḓi. Muṅwe musadzi a no pfi Marita a mu ṱanganedza nḓuni yawe. O vha e na murathu wawe ane a pfi Maria. Uyo a dzula fhasi milenzheni ya Murena a thetshelesa zwine a amba. Marita ene o vha e kha khakhathi ya u mu bikela. A ḓa a ima a ri, Murena, naa a u zwi londi murathu wanga a tshi nndaṱedza nda shuma ndi ndoṱhe? Mu vhudze uri a ḓe a mpfarise. Murena a mu fhindula a ri, Marita, Marita, u a vhilaela, u ḓinetisa nga zwinzhi. Tshililelwa nga tshi vhe tshithihi. Maria o nanga mukovhe wavhuḓi. Wonoyo ha nga dzhielwi. Haleluya! Ee, ndo amba nga fhasi ino, ino, nga fhasi ha ṱhoho ino ri, Tshililelwa nga tshi vhe tshithihi. Haleluya! Vho Marita vho vha vho ṱanganedza Vho Yesu. vho vha ṱanganedza muḓini wavho haleluya vha takalela muyeni vha tama u mu bikela zwinzhi madzanga maria ene a pfha zwino khou ambiwa nga yesu a pfha a tshi tama u tou zwi thetshelesa zwavhuḓi o tou dzula henefho tsini a si takuwe a yo thusa khishini hune vho marita vha khou shuma hone haleluya zwe zwa vhuya zwa tou vha dina vha takuwa vha yo amba na murena yesu vha ri naho mu vhonina muvhudzi a ḓe a nthusa ndi khou tambula ndi ndoṱhe yesu a ri a tshi amba a ri marita maria o nanga mukovhe wavhuḓi tshililelwa nahone nga tshilwe tshithihi mukovhe wo nangiwaho nga maria a huna ane a ḓo mu dzhiela haleluya na vhone ṋamusi ndi amba na vhone ndi amba na nṋe ndi ri tshililelwa nga tshivhe tshithihi kha vha yo nanga mukovhe wavho une a huna ane a ḓo vha dzhiela wone haleluya kha vha yo nanga mukovhe vhone ṋamusi vha songo ri vho bva vho ya e, e, e, crusadini ha swika hapfi u khou nangiwa vhafumakadzi vha u bika vhone vha bva thembeleni hu sathu no funzwa fhungo vha gidima vha tshi yo ita mafhungo bika uri hu vhe na maḽiwa thembeleni vhaṅwe vha ḓo vha vho sala vha tshi khou thetshelesa mafhungo vhone vha bva vha sina na tshithihi tsha vha vhuya natsho vha bva na zwikhoḓo fhedzi zwa pfhi vho bika zwavhuḓi maria o nanga mukovhe wavhuḓi O dzula fhasi u khou thetshelesa Yesu. Na vhone ṋamusi ndi ri kha vha takuwe vha nange mukovhe wavho. Kha vha nange mukovhe wavho tshililelwa tshi vhe tshithihi fhedzi, tsha uri vha ḓo kona nga ḽiṅwe ḓuvha vha yo dzhena kha ḽiṱaḓulu ḽavho. Haleluya! Maria o nanga mukovhe wavhuḓi. Na vhone ṋamusi vha nga nanga mukovhe wavho wa u ḓinangela hune vha nga kuvhangana hone na vhaṅwe, hune vha ḓo pfa hone fhungo ḽa Murena. Haleluya! Ndi tshi ri kha vhone, kha vha yo nanga mukovhe wavhuḓi ṋamusi. kha vha ḓinangele zwine vha ṱoḓa kha vha nange u pfha yesu kha vha mu ṱanganedze nga ngomu havho hu si nga ngomu tshiṱangani tshavho hune vha tou mu bikela mudzimu a vha dzuli nḓuni yo fhaṱiwaho nga zwanḓa zwa muthu ndi zwine nda khou khwaṱhisa nga zwa ya mafhungo ngauri a vha dzuli kha zwanḓa zwashu hu pfhi vha dzula kha dzi nduvho na dzithendo dzine nṋe ra vha renda ngadzo kha vha nange mukovhe wavho ṋamusi haleluya vha songo takalela uri vha khou yo bikela vhathu kerekeni vha songo takalela u ita zwikontsi vhone vha dzula vha ḽa zwone haleluya kha vha yo ṋanga mukovhe wavho une vhone a vha nga dzhieli wone kha vha yo ṱoḓa ipfhi ḽa mudzimu ḽine ḽa ḓo vha fhaṱa ḽa vha hulisa mudzimu wanga uri mudzimu a kone u vha tonda Hoyo mukovhe une vha ḓo vha vho u nanga vhone a hu na ane a ḓo vha dzhiela wone maria o nanga mukovhe wavhuḓi ndi nṋe na vhone ṋamusi kha ri nange fhethu hune ra nga ya ra kuvhangana hone na vhaṅwe hune ra ḓo wana ipfhi ḽa mudzimu hone musi ro ḽi wana ḽa ḓo ri fhaṱa a hu na ane a ḓo ri dzhiela ḽone haleluya ndi ri kha vha nange mukovhe wavho ṋamusi na nṋe ndi yo nanga mukovhe wanga Ndi tshi ri vhone kha vha yo nanga. Yesu o tou zwi bula nga mulomo wawe a ri Maria o nanga mukovhe wavhuḓi ngauri o nanga u thetshelesa ipfi ḽa mudzimu na vhone kha vha nange vho thetshelesa ipfi ḽa mudzimu kha vha nange u vhala bivhili yavho vha vhale bivhili yavho vha thetshelese mafhungo a re nga ngomu haleluya hezwi musi vho a wana a ḓo vha fhaṱa musi vho avhala a ḓo vha fusha musi vho avhala a hu na ane a ḓo dovha vha dzhiela zwi re nga ngomu kha vhona haleluya kha vha yo zwi ita u bva ṋamusi kha ri yo konḓelela u thetshelesa kha muṋe washu tsinani ḽa yesu kha ri rabele baba khosi ra maanḓa oṱhe khosi a murena washu yesu kristo wa nazaretha ndi ri maria o nanga mukovhe wavhuḓi na nṋe kha vha yo nkonisa madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi uri na nṋevho ndi konevho u ḓo kona u nangavho mukovhe uno nga we maria u nanga ndi kha tshene tshino tshifhinga tshine nṋe nda tama vhone vha tshi zwi itisa uri nṋe ndi kone u konḓelela ndi kone u dzhiavho fhungo ḽa vhone ndi ḽi vhee nga ngomu mbiluni yanga uri ḽi kone u yo mphaṱa haleluya ndi a vha renda ndi a vha khoḓa mudzimu wanga wa ḽiṱaḓulu ṱaḓulu ndi tshi ri vhone vha khosi ya mahosi vhone a vha fani na muthu jehova vho luga murena ndi a vha renda ndi a vha khoḓa tsinani ḽavho ḽikhethwa nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu kristo ndi tshi ri vhone kha vha tandulula thaidzo dzoṱhe dzine dza vha kha shango vhone kha vha fholisa vhalwadze vhoṱhe vhaṅwe vha lwala vha tshi tshimbila vhaṅwe vha zwibadalani nga tshino tshino tshifhinga vhone kha vha yo tshanḓa tshavho tsha vhuthu tshanḓa tshavho tsha maanḓa khotsi wa ḽiṱaḓulu ṱaḓulu musi ri henefha nga ngomu dzikerekeni murena vha yo zwi ita mudzimu wanga uri ri yo rabeleliwa ri fhole vho ṋea maanḓa vho ṋea mililo vhenevho vha funziwa no ḓovha vha khou funza nga tshetsho tshifhinga tsinani ḽa yesu nṋe ndi a renda ndi a khoḓa murena ḽi tshi ri farisa na madokotela farisa na manese vha kone uyo kona u shuma mushumo wa vha rumela wone ngauri khotsi anga wa ḽiṱaḓulu ṱaḓulu arali vhone vha sa dzhenelele a huna zwine ri nga zwi kona nga dzina ḽa yesu amen
vho thetshelesa thengwe fm thikho yashu